Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episod vun Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast mam Pit a mam Gilles. Schéine gudden Dag un dech Pit an un iech dobaussen. Gudde Moie Gilles, wéi geet et der? Jo sou wäit alles gutt, et ass eisen drëtten Take schonn. Ech hoffen et bleift bei deem. Ech hoffen d'Internetverbindung kackt net rëm of, dann da kréie mer dat schonn hin. Mir hunn alles am Grëff elo, ech spieren dat. Ëmmer. A mir sinn awer mat e bëssen engem, ah e bëssen engem méi trauregen Thema haut ënnerwee, wou mer wëllen u ganz vill Museker gedenken. déi nëmme ënnert eis sinn, wouduerch ganz vill verschidde schlëmm Saache vun eis gaange sinn, an déi sinn awer och net net vergiess, denken ech, ne? Bei wäitem net, mengen ech. Jo, ma absolut. Vill vun deene ginn nach haut als Legend gefeiert, ne? Sinn och Legenden, denken ech. Si Legenden, ne? Oft no hirem Doud leider nach méi grouss gefeiert wéi vläicht nach zu Liefzäiten. Jo. Dat ass eng aner Geschicht. Dat ass eng aner Geschicht. Mee jo, ech mengen, alleguerten déi, wou mer elo hei opzielen, an et sinn der wierklech extrem vill, leider och wahrscheinlech vill, wou mir elo hei vergiesse wäerten, déi sinn awer nach ëmmer héich geprisen an dat sinn och wichteg Bands, denken ech, déi de Metal oder en Instrument, e spezifesch Instrument aus dem Metal geprägt hunn an dee muss een einfach kennen an héieren hunn. Dat ass emol meng Meenung. Ech mengen dass dat stimmt. Definitiv, jo. D'Fro ass natierlech bei esou engem schwieregen Thema, wou fänkt een do iwwerhaapt un? Ech mengen, mir hunn esou grouss Legenden, esou grouss Nimm, déi leider scho vun eis gaange sinn. Ech fänken elo mol einfach un mat engem, dee mir elo spontan an de Kapp kënnt, dat ass den Lemmy Kilmister vun Motorhead. Hey Lemmy. Hey Lemmy. Äh, och, boah, kann, ich will net so ze fré gestuerwen, awer en hat, en hat en beachtlecht Alter krit äh, zum ja, Lifestyle. Ja. Für se Lifestyle definitiv. Mhm. Äh, Spengen zum Schlussendlech wat hun nach äh, Krebs wat bei him diagnostizeiert ginn ass si nie 100 ja. secher. Ech mein war so Apps an der Richtung ne? an da war ja, ja. ganz schnell gangen. Jo, an awer, jo, en en ass méi laang bliwwen, wéi en, wéi wahrscheinlech vill vun eis geduet hunn. Mir hunn einfach dunn hei gesot, mir hunn aner, anerer, wou nach ëmmer liewen, wou mer eis d'Fro stellen, wéi ass dat iwwerhaapt méiglech, ne? Mee dat hu mer eis dann dee Moment och beim Lemmy gestallt an ech menge Lemmy huet mat Motorhead definitiv eng Schlachtschëff gefouert wou de Metal an den Hard Rock geprägt hunn gell? Uhmm definitiv jo an hunn sech och Heavy Metal an Punk Rock vereent gehat an senger Musek ne an ech mengen och wann Punk Rocker a Metaler sech ni eens sinn wann de Motorhead sees sinn se sech kloer ok jo dat geet dat ass geil shit dat geet absolut. Jo, u ween denken ech elo? An dat ass och vläicht, vläicht och mat de Grond wisou déi Idee komm ass fir vläicht eng sou eng Episod ze maachen un un Verstuerwener ze denken. Ech hat wéini nach e Video gekuckt vum Eddie Van Halen, gell? An do war ech wierklech sou, ech hunn de Video gekuckt, ech hu mer geduecht sou, jo, hie war, hie war de Goat, gell, hie war awer de Goat an jidderee wollt esou spille wéi hien. just dee Moment kuckt keen esou hin wéi hien an dono ja. hunn se all ugefaangen no ze amen. Gell Dat ass mol meng Meenung. Gell Dat war dat hong vill Joer réischt méi spéit äh, geschitt, dat se no also no deem hien dat scho gemaach huet, äh, souvill Bands réischt nokomm, dat dat hinzekréien iwwerhaapt mat der Gittar ne. Jo jo jo, bah hie war vläicht elo net onbedéngt elo een wou ech elo géing e renge Metal Gittarist an awer an awer denken ech datt säin Numm mindestens genau sou wichteg ass wéi all aneren deen hei op der Lëscht ass. Mir hate viru kuerzem, där huet se normalerweis schonn héieren, aktuell wou mer elo hei ophuelen ass se nach net dobaussen, mee mir hunn eng eng eis favorite guitarists am Fong schonn gemeet. An dat ass och mat de Grond, wisou ech hien net elo wierklech, well soss wär en op enger Lëscht dran, dat ass honnertprozentig sécher, well ech den Eddie Van Halen vill ze spéit in, also wouergeholl hunn an awer och seng, seng Spillart a Weis dunn wierklech ageotemt hunn. An ech denken, also ech sinn der Meenung, datt hien punkto wéi wäit kann ech en Instrument ausnotzen, ass hien de Goat gell. Also och souguer nieft engem aneren wou hei op der wou a menge Gedanken ass, de Randy Rhodes ass mindestens genau sou wichteg wéi de Matt Hell gell, an och vill ze vill gestuerwe, vill ze fréi gestuerwe gell, vill ze vill gestuerwe jo jo deen aner gell, jo mee sou wéi hie gestuerwen ass wéilt ech zum Beispill net goen dat ass mer am Fliger ofgefall gell, dat ass mat dat bizarrsten. mengen ech, ne? Ech mengen den Ozzy hat dat souguer nach gesi gehat, ne? Ech mech net ieren. Jo, et, hien ass dono op d'Plaz gaangen an hie seet dat och nach haut, gell, an déck villen esou Interviews, dass hie gesäit sech nach ëmmer do op deem Feld stoen. Ech mengen dat war, dat, ech soen dat elo an dat ass och effektiv elo wouer, ech soen dat ass wéi wann, wéi wann ech dech géing esou verléieren an ëmgedréint och, gell. Natierlech, ja. Ech, ech, dat dréis de däi Liewe laang mat der mat, gell. Jo, absolut, absolut. An dat verléisst dech nëmmen, gell, jo.

fir geheelt ze ginn natierlech an dat huet och d'meescht Kéier funktionéiert gehat. A wou de Kriibs da erëmkomm ass, hat en natierlech keng Sue méi an jo, vu que dass de als Metal-Museker net krankeverséchert bass, war dat dann och säin Doud gewiescht. Jo, dat an alt erëm, jo du hues et gesot, gell, deen amerikanesche System. America the Great, mee an awer ass et America the Complicated, géing ech éischter soen, an esou Saachen. Jo, dat ass nach, nach léif ausgedréckt, ginn ech zou. Nach léif gesot, jo, jo, jo, jo. Mee jo, hien ass, hien ass eng, ech hunn d'Band natierlech vill, vill méi spéit kenne geléiert, no sengem Doud, awer ech liben däerf, ech hunn all Album vun hinne gär an ech froe mech, wou d'Band haut wier, wann hien nach do wier, géif mech wierklech interesséieren. Jo, dat. Ech mengen dat kanns de bei ganz villen Bands d'Fro stellen, wou en Member fortgaangen oder an deem Fall hien war jo elo mat den net nëmmen de Founding Member mee och den de Mann de Mann selwer vum Death Cab Songwriter an alles Songwriter gell jo jo dat ass eng interessant Fro ech. Wären se weider gaang hätt e vläicht komplett de Stil, well wann s de kucks The Sound of Perseverance war jo total op op op eppes komplett aneschters grad elo schonn gell, wär vläicht nach méi progressiv ginn an nach manner Death Metal soen ech mol esou. Hie wollt och ëmmer, also géint de Schluss wollt en ëmmer méi esou an d'Power Metal Richtung goen, wat e komeschen, ja wat e komeschen Déngens ass awer. Äh, na, dat probéiert. Äh, wol- äh, En hat eng zweet Band gegrond gehat, äh, Control Mhm. Denied, meng ech huet déi geheescht. An e wollt ëmmer, Ja. datt den Rob Halford äh, géif sangen. An deen da war aus zäitleche Grënn net hikritt gehat an dofir hat hie selwer gesongen. An äh, du mierks awer schon, datt och Sound of Perseverance an dat dat influenzéiert sech schon stark. Ne? An dann kannst Korrekt. den Album och nemme sou Death Metal nennen, menger Meenung no. Wat, Sound of Perseverance? Jo, jo. Nee, nee, net wierklech, dat stëmmt. Mee, mee elo wou s dat elo e bëssen erkläert hues, elo wat hien do wëlles hat, sinn ech zwar interesséiert, gell. Mee bon, et wäert natierlech en onendlechen Dram bleiwen, denken ech. Jo. Dat ass schued, dat ass schued. Jo, jo, jo. Jo, ween, ween hu mer, ween hu mer nach? Ween, jo, den, de, de, warscheinlech dee schlëmmsten Zwëschefall. Ee vun deene schlëmmsten Zwëschefäll an der Metal-Geschicht, gell? Den Doud vum Dimebag Darrell, gell? A ganz Scope vun hirer Crew. An säi Brudder ass jo dee, bon, den ass da just ugeschoss ginn, mengen ech. An dann ass jo méi spéit eréischt gestuerwen, awer och, och nach een dobäi, gell? Jo, jo, mee huet och säi Brudder stierwe gesinn op der Bühn, verbludden, ugeschoss. Dat ass och extrem grausam. Dat ass Katastroph, gell? Also, an dat huet jo wierklech, denken ech, dat war vläit mat ee vun deene gréissten Impakter op d'Metal-Welt iwwerhaapt, gell? Jo, jo, dat war jo wierklech. Wou d'Security alles a Fro gestallt ginn ass an dono sinn, weess ech, dat, dat kanns de jo haut och nach alles liese goen, Gott sei Dank, ech mengen, Gott sei Dank si mär do als Intellektueller och esou intelligent an interesséieren eis fir esou Saachen, net wéi Als Intellektueller. Absolut Wëssen ass net grad wéineg muss. Ja ja ja Ech géif ech net als Wissenschaftler hinsetzen a mirflecht allgemeng wësse kann ee vläicht soen. Ja méi wéi den Duerchschnëtt méi frot. Do man. Da ka sinn. Dee wou hei nolauschtert. Dee soll eis Froe schécken, mir kënnen se all beäntwerten. Dat ass elo high S, high S Propaganda. Mee jo, nee, mee ech, ech, do, do huet sech wierklech e bëssen eppes gedoen an der, an der Systematik, wéi Concerten organiséiert ginn a mat der Safety. Leider muss halt ëmmer eppes esou geschéien, fir datt eppes gemeet gëtt. Dat ass e bëssen de groussen Nodeel. Ja, ja, ja, ja. dat ass jo och dommels ähm, a Berlin mat der Love Parade, wo do déck vill Läit gestuerwe sinn. An ech kann mech erënneren, dat Joer drop, wou ech zu Wacke war, dat do war oh mei Gott, dat war komplett anescht ass wéi dat Joer virdrun a punkto äh, Sécherheet. Äh, dat blouss net zevill Mënschemassen op en Deen komme gell, dat war immens immens strikt gehale gell. An ech mein dat ass och nach bis haut so op op grosse Festivals an ganz grosse Konzern an ja. duch, duch eng gros Tragödie huet soweit musssse kommen ne? Ja ich meng das wie du sees so muss Apps geschéien an an leider ähm, geschitt just dann Apps wann Apps schlimmes geschitt an ähm, soll haut kucks egal wo du heiner gees oder an am Gegent geld Konzershalle sinn der méi wisse gepackt wies dass du dech nemmi beweescht krist Mir mengen déi Zäit, bon, dat dat kënnt e sech dobäi, datt mir och eng Zort Musek lauschteren, wou elo vläit keng Aberdausende Leit an e Sall ginge goen, well et kleng Bands ginn. An an awer denken ech, datt datt datt leider duerch esou Zwëschefäll wéi do ass definitiv eppes geännert ginn, gell. Definitiv, jo. Jo. Un an tragegen Doud vum Metallica Metallica Bassist Cliff Burton 1986 och ganz ganz fré gestuerwen duch en tragegen Busaccident wou se op Tour waren. Ja, ich mein, der Bus schon war ageschlo oder so oder ich mein, so. ja, ja. ja. ja. Do gëtt jo och déi, déi Anekdot oder ech géing, ech hätt elo gesot e Fun Fact, mee et ass kee Fun Fact, den, déi, déi Nuecht virdrun, éier se pennen gaange sinn, huet de Cliff Burton mam Kirk Hammett iwwert, mengen ech, e Kaartespill hu se Plaze verdeelt am Bus, ne? An och alt do erëm esou verschidden Interview vum vum Kirk Hammett oder esou rezent oder virun e puer Joer, dat dat dréis de och net, weess de, dat kanns de net vergiessen esou. Ass batter, jo. Ech hunn d'Plaz mat engem getosch, wou ech warscheinlech, well dat war, esou wäit ech verstanen hunn, dat war mengen ech och am Some Kind of Monster Film ass dat opkomm, Do war, et war dem Kirk Hammett seng Plaz a si, an iergendwéi hu se se du verspillt iwwer Kaarten an Alkohol an, an dann den Dag drop ewech dann ass déi Persoun ni méi do, gell. An dann ech esou, merde, ech kéint ni do leien, gell. Dat ass schonn, dat ass schonn sauere Schäissdreck, gell. Also dat ass alles ausser cool, gell. An dat ass och alles ausser Metal, gell. Dat ass dann och just, dat zerstéiert alles, wat da helleg ass, gell. Ja, ja, ja. An awer hu se weider gemaach, ne. Wat so verständlech ass ich mein, äh, hat sech dat verschschein Job gewënnecht gehabt. De Cliff gebe ich mal denken. Ne? Ech denke noch bon, wer mit dat so eng Fro all derëm bis du defir du gestalt hues. Ja Ech denk total anecht ass. Schwéier soen. Ech weess net, ech hu mer déi Fro schonn oft gestallt a menger grousser Metallica-Glanzzäit. Ech denken, et wär net esou zu mega kommerziellem Success komm wéi mam Black Album oder déi, wou dono komm sinn. Ech hätt, ech, ech kéint mer virstellen, dass et se warscheinlech nach eng Zäitchen obwuel dat jo och schonn net grad kleng war, wat se deemools maach, gemaach hunn, op enger Schinn wéi, well vill Lidder vu Justice for All ware jo vum Cliff geschriwwen, datt et op esou enger Schinn warscheinlech nach eng Zäitche weider gefuer wären. Mä hie war wierklech, denken ech, nach, nach den, dee musikaleschsten an där ganzer Band do, gell? Jo, dat kann ech mer virstellen, jo. Ja du kannst du kannst méi iwwer der Hannergrondgeschicht vum Metallica wie ech. Ja, ja. Du wees du besser Bescheed. Ja, kuck, den Lars Ulrich ass och net de beschten Drummer a Metallica. Ah, hal op, hal op. Okay, Joke aside. En anere wou leider och 2010 vun eis gaangen ass, een ee vläit vun den charismateschste Sängeren a Figuren An awer mat engem batteren, batteren Doud verbonne, de Peter Steele, gell? Den Type O Negative. Ech hat gemengt, et wier eppes aneschters komm, 2010. Mee egal, fuere mer mam Peter Steele weider. Weess de, all, all Joers ass iergendeen gestuerwen. Mir hunn nach wéini gesot, gell? Jo, jo, jo. Jo, Peter Steele, jo, dat hat en, jo. Ech weess emol net am Endeffekt net, wat hie gestuerwen ass. Ech hatte mer Taibo negativ ha ech gär gelauscht, dat zumol so jo déi fréier Albumen vun allem. Déi fréier Albumen sinn si si top also. Säi Gesang dee geet duerch Muerch a Schank gell. Ja ja ja dat dee dee Bass gell an och deen déi. Dat bëssen Gothic influenzéiert wat hien do erabrut huet gell, dat ass mouah sou Trash influenzéierten Doom Metal kanns de et scho bal nennen. Ech weess net wat hir Beschreiwung war, mee leider ass hien och net méi do an d'Band huet jo och kuerz dono mengen ech war direkt war direkt eriwwer. Oder nee wéi hat hien wéi war et scho méi en hat en hat e bestëmmten Begrëff fir säi Gesang, wéi huet dat scho méi geheet, war et net esouguer sou. Vampire vocals ne so so so déck so schmunzel an net schmunzel méi so charmant an so verféieren dann irgendwo dann awer och creepy kéint op alle fall bei hir passen alleng wéi wien ëmmer opgetrueden ass wien ugedoe war seng ganz Präsenz eng gewëssen Aura wann hien an de Raum komm ass war.

Du hues elo gesot, datt 2010 gestuerwen, den charismatesche Sänger, hat ech als alleréischt un en anere geduecht gehat, nämlech un de Ronnie James Dio, deen ass nämlech och charismatesch an och 2010 gestuerwe gewiescht. Ech hänken et wär 2009, dann hunn ech mech ge'iert. Ech hat et nach gelies gehat. Ech hat, jo. Ok, ok, ok, ok, jo effektiv, dach 2010, du hues Recht. Jo, jo Dio, bah Dio ass de Father of Heavy Metal gell. Voilà, a wahrscheinlech nach bis haut eng vun den gäilste Stëmmen am Business iwwerhaapt gewierscht gell. Absolut, ganz fréi ugefaang mat Rainbow bei dem Ozzy seng Parts, iwwerall bei Black Sabbath gell, wou och jo mega cool Alben dobäi eraus komm sinn gell. Ah, dat ass schued.

so heavy doom metal gemacht hun saugellet saugellle konzer och ech ech en wie en dech lo bëssen dat se dat nach dat nach gesinn hues dat war net jo se se markant äh, as eng präsenz as je och es war die son veréiwegt ginn duerch zum beispiel der merten dat scho gesot hei äh, duerch den jack black am film den age stil mhm, ja, ja. Ähm, ah, ich, ich wees den dio Dio ass ëmmer gutt an alles wat e gemeet huet Dio geet war ëmmer, war ja. ëmmer Dio, gell? Dat geet Ja. ëmmer iergendwéi, gell? Och den Heaven and Hell Album vun Black Sabbath ass mat eent vun den beschte Black Sabbath Albumen. Geil, Kann ee geil. soe wat ee wëll. Gäil, absolut gäil. Children of the Grave an Oh, ja. Heaven and Hell d'Lidd selwer, gell? Ja, ja. Ech muss erëm Black Male Black Sabbath lauschteren a Rainbow an esou Saachen. Ech si generell aktuell op enger bësse méi enger Oldschool Phase erëm, vu que datt ech och rezent erëm ganz vill Van Halen lauschteren, gell? An dat hat ass, déi Leit, déi déi Musek net appreciéieren, den Hard Rock, Rock an den Metal, déi hunn definitiv eng verpasst. Dat ass mäin, mäin, meng Conclusioun. vun menge leschten zwou, dräi Wochen. Da ginn ech der honnertprozenteg Recht. Ech hat och fir e puer Wochen den Debutalbum vun Dio en Ecke duerchgelauschtert gehat. An dat ass ni schlecht. Dat geet einfach ëmmer. Holy Diver, jo, dat geet einfach ëmmer. Dat ass ëmmer, ëmmer schmackhaft. An du kanns se bal all matsangen, well obwuel s de elo net d'Lyrics iergendwéi nogesicht hues, hues de et esou oft héieren oder esou oft gesicht, well s de weess, dass et gutt ass.

äh, ass déi Zeen wierklech äh, gebuer ginn, den, den Deathcore an alles, an do huet eis leider Gottes 2012 der ass de Mitch Schlacker vun Suicide Sly Silence ass, mhm. äh, ass gestuerwen. Ne? An ja, ich wollt och grad dofir kommen. So, ja. ja, dat huet jo ja och de Moment rem, dat war déi Well ginn. Dat, mhm. dat war weltwäit war dat Definitiv weltwäit esouguer war do ganz vill Trubel, gell. Hien huet immens vill Leit beaflosst gehat an sengem Gesang, och och Jonker, déi keng Ahnung, ass gouf jo och esou vill Tribute Shows duerno mat him an iwwer also fir fir hien, dass mer soen an e war en hat och eppes also vun Charisma wëll ech soen an ech mengen seng Mä Mäerz ech meng mir haten si jo eng Kéier, ech weess net, Was du dabei och live gesinn mat him ja, ja. hat jo eng Präsenz ge den déi schlanken Duto voll tätowéiert gell an dann stammt ze mat seg Fous op de Buer den Ball Breakdown an dat war ja. war verspacher gell. An dat war jo och mengg fir déi Zäit vu mir se kennen geléiert hunn net dat se Tätowéierungen an eso Präsenzen net. net scho gouf, mee se war definitiv net esou present wéi haut an deen huet scho markéiert ebe mat senge fuerchtbar eekleche Gutturals an ja, Suicide Silence generell gell. Deen éischten Album huet alles vreck gemeet gell. Ja, dat ass nach ee vun den allerbeschten Deathcore Albumen ever gell. Ja, absolut, absolut an ja leider, ech mengen hie war mat engem Moto ass hie bäigaang oder esou, ja, Traficsaccident mengen ech.

Den Hard Rock dout, sou yeah, ech gi mer voll den voll den den Iwwerschott well ech mech onbesiegbar fillen, an dann oops, dat ass awer net sou, nee do sinn och heiansdo so. Dass dass dat eppes tragesches dovun aus goen, an ech mengen och do den den Chester, ech mengen hien hat jo och duerch seng Musek hat hien villen Leit aus hiren Depressiounen gehollef, oder vill Läit. Soen, datt mol dat en hinnen weider gehollef hat, well well en villen aus der Séil geschwat huet, ne? Awer mat mat sech selwer ass en am Endeffekt net kloer ginn, ne? Seng Stëmmen am Kapp waren dann schlussendlech awer ze haart ginn an en huet musse Schluss maachen, ne? An och den den Trevor vun vu Black Dahlia,

Dat, ja. dat trëfft dech dann am méi, wees du, well wells de awer och wees, so dat ass dass eng Famill an mir soen och hei alleguer, mä mir hëllefen een deem aneren, mä do si natierlech och leider Fäll, wou sech, wou, wou, ech wëll net soen, wou net no Hëllef géinge geäit sinn, mee wou net wësse wéi a wou vläit och einfach mat sech selwer esou iwwerfuerdert sinn an allen Hinsichten, dass et just eng Solutioun fir si gëtt an dat ass déi fameus Stëmm am Kapp, déi dann.

Tun am Gefill gëtt ëmmer méi trotzdem ëmmer méi egal wafir Status du hues op so engem arme Status oder se engem räiche Status op eng gut Kantes ha eng schlecht Kantet Et ass egal Depressioun kann jideree kréien an. Ech mengen alleng dowéngser, dat mer och an eisem Post vu Facebook an Instagram wäerte mer Verlinkung maache vun der Sasport Hotline hei zu Lëtzebuerg, fir all déi Läit, déi se vläicht net kennen an se vläicht kéinte gebrauchen an se sollen och wëssen, datt et esou eppes gëtt an datt et ëmmer en Auswee gëtt. Natierlech, Et ass schwéier den Auswee ze fannen, mee et gi Leit, déi sech esou Saachen untrauen a wëssen a wou wëssen, wat se kënnen ubidden. An soe mer emol esou, déi Leit sinn ni eleng. Natierlech ass et och schwéier, dass wann s de an esou enger Situatioun bass, da fills de dech eebe soss näischt wéi eleng.

Ja. Jo en plus wéi's du wéi's du sees, du kanns enger Persoun dat net wierklech ofgesinn. Du kanns se nach esou gutt kennen, well wann s du dech no banne vu ver net verstopps, mee einfach zou méchs dann, mee wéi gesot wéi de Pit gesot huet gell, et et gëtt Hëllef dobaussen, et si Leit do. Mir indirekt hëllefen och hei. Mir wëllen de Leit Spaass un der Musek ginn, un där Musek, wou eis vill bedeit, an dann och un eisem Gelaber, wat eis ganz vill bedeit, an eiser Frëndschaft. An Dir sidd och net eleng dobaussen. Genau, an och eiser Dommheet, eiser Dommheet, déi mer un d'Leit bréngen. Absolut, dorëms geet et, ne? Genau. Indirekt, dowéint hu mer dee ganze Quatsch hei ugefaangen. Richteg. Bon, ech menge mir kënnen elo wierklech nach. 15 Minutten hei leider Leit opzielen, dat mécht eech just nach méi. 50 Minutte kéint en nach opzielen, mee dat huet och kee Wäert, ne? Nee. Ech, ech, ech denken, déi Leit, wou, Musek ass onendlech, genau sou wéi Filmer onendlech sinn, an déi puer, wou mir hei opgezielt hunn, an, an Dir hutt der Honnertdausenden dobaussen, wou de wou Leit an de Midanelais sinn, där kenns de alleguer, wann der se net kennt, maacht iech schleiw et déi Band, well ech denken, datt déi Bands däerfen ni a Vergiessenheet geroden, well se extrem wichteg si fir fir déi nächst Generatiounen un motivéierte Musiker oder motivéierte Metalheads oder wat och ëmmer. An ech denken, domat hu mir et och scho erëm fir haut gepackt hei. Voilà. An äh, gi lo un to kräischen. Ginn ass lo opmonteren. Mir ginn ass lo opmonteren. Mir ginn ass lo opmonteren. Mee ech wëss am Element. Äh, mee mär spille lo eng Partie Geogesser, wou mer eis erëm irgendwo an den Dschungel transportéiere loossen an net wësse wéi mer rauskommen. voilà. Ja, klar, mir sinn net vun GeoGuessr gesponsert, mee falls GeoGuessr nolauschtert, a se verstinn och e bësse Lëtzebuergesch, mär kënne gären iwwer de Sponsorship schwätze, gell? Mir sinn oppe fir alles, mee ech bezweifelen dat. Ech bezweifelen, datt déi iwwerhaapt jeemools wäerten eraluechteren, mee dat ass net schlëmm. Dat ass net schlëmm. Op jiddefalls, Merci fir d'Nolauschteren. Merci Pit.